tuuli puuni ka n teeri a yi shia yi gba a yi shia yi tin puhi ka paɣa pam di zuɣu eh, ti bee niŋ gbaliŋ ti kɔŋ chaŋ ŋɔ ti zaŋ din ʒili ti kpɛŋ ŋɔ eh, zuŋɔ dabaayi na yɛriga n ti pahi muvi shɛli bɛni ka ti nyɛ ka di yɛtɔɣa ku bɛ social media damda ginda eh, tamale north nim maa sɔhi maa bi sa kana kpɛŋ ŋɔ ti yɛli bi dini to zuŋɔ ka ti boli sali maa ni gba zaa na ni o ti n deei n labsi bɔhisi din be Film Music Tagline puuni so ti ku yɛn chaŋ mi Director sani ka ti mini o pɔhi ti o ka Director Welcome to eh, Film Music Tagline ti niŋdi a maraaba okay. So Director eh, n tiha ti be n niŋli gbaliŋ eh, ti mali ti saha maa use pam so n yuli salimaani ka n yi ŋɔna zaa di bi lahi kpa salimaani n ʒiya maa n na yɛrigi Producer mini the main actor maa n ʒiya maa. Director na yɛriga ka ti nyɛ a film flyer na yɛriga ka di yɛn premiere on the 5th of September P Corner Gardens m bɔŋɔ maa for 50 Ghana cedis eh generally a introduction mini a yɛn yɛli ti film maa yɛtɔɣa domi ti ni ʒini ŋɔ ŋuna di promo zuɣu n na tahi ti na. Well eh n ni zaŋ paɣaba daga maa ti Kpiɔŋlan Naawuni ni ka o ŋun nam du ka galisi ni o chaɣa ti ku yiɣisi Di alahamdulillah ŋɔ ka soorinima barili ban be ashibiti ni ban be yinsi ni hali ban be tiŋkpansi ka o zo mana m-bɔhi ka ti ba alaafee ban mi daŋ ti tooni Naa o zo mana m-bɔhi yaha na yɛliga na yɛliga itself di nyɛla traditional movie n yɛrila ti kali sinii ka yɛri ti nam yɛtɔɣa as to

o zaŋ Naawuni bahi tooni ka zaŋ nambɔɣu bahi tooni ka yuri salo amaa ka o nyaanga maa bi lihi nyɛli ka filim o naba maa hali ti saɣi ka o naba maa ti bi lahi saɣi nam amaa ka o gbubi na zuɣu ʒiya ka di ŋmanila bi chɔɣim o mi o yɛlikam zaŋ o kam ka o yi zali bi bi saɣiri tiri li n-nahim o hali ka o ti kpi gbandi maa zuɣu.

Di zuɣu bɛ bi mirisi o ka o tumdi din bi tu ni ka di puhi o shɛli. Amaa nyin ŋun mi gba tu ni a tum kali tuma ka a bi tumdi o, mirisa ka a tumdi, bee ka a yiɣisi ka chɛ gbandi maa ka o taɣi ŋun simsi ni o ʒi di zuɣu kana ti ʒini. Di zuɣu na yɛrigi nyɛla salli shɛli din shihiri Dagbani kam, ka di tu kam ata ni Premier Day on the fifth of September ka sokam kpɛna ti nya Dagbaŋ nam di tuma ni tumdi chani tam kali soya zuɣu shɛm, insha Allah. Di zuɣu lala movie ka zaŋ ti wuhi salo maa.

Zuŋɔ nyɛla daari shɛli amini kpɛrigu maa puuni n-nyin tahi ka n di nyɛ lala kapshin maa ka di yɛri kamani, bɛ ni nyɛ adivɛt maa ni niŋ shɛm maa bɛ bi nya hankali shɛli din ni, bɛ bi nya wahala bee kaman bɛ bi nya ɛfɔt shɛli din ni ban ni nya li maa bɛ yuundimi ka di ŋmanila Ablakɔɣu Reloaded, copyright ka maybe Ablakɔɣu hitiya zuɣu ka.

Anasaani ti ŋmaagi m ma naai
ka yina ni m ma ni bɛ kana ti lihi story anasaani film maa ni naai ka zaa n daa lihi din maa m mi daa mi din kuli niŋ ka di bigini maa ka zaa yɛn bilifi niriba din puɣi so so ka zaa n daa kpɛna ti lihili anasaani later ka bɛ tom ti lihiri basiri de Eh, bɔŋɔ lan pa tam biɛɣu way pa graduate mi chaŋ eh kuli pala. Yes, ni explain ta ka a nyɛ very clear. Okay, ka chɛ Man ni di o hali ka o ti lan ka Dagbaŋ puli ni. Ka o short ko yɛla, Senior, n chaya ka n niŋ free. N ka problem with that. N daa yɛl o di spark ma. A yi spark ma, man kpib tomi. Okay. Good. Okay.
So, ti ni ŋmaai lala film maa, n nya ka yɛtɔɣa gba nyɛla, oh, Basiru Tambiɛɣu bini maa, eh, eh, di, di, di, o kpaŋ o maŋa mo. Ka a bɔri lala maa a lihi Salman movie ni o bi lihili to yi ti bomdi shee lihi ŋun ti kuli lihi Salman n bɔŋɔ yaa understand la yɛtɔɣili kam din bɛni good hali n daa ti yɛli ba ah fine yi bɔra a yi chaɣi ti zaŋli nyɛ TV station zaŋ ti ma bi tɛhi salo ka ti daa yɛn laɣim ka bi wuhi yaa di yɛn ni kana salo maa

Mi daa bi niŋ lala, ŋunkam daa kpɛri ayɔbu, a gani picha maa, n-ti lihi filim maa ka yɔhi, ka kuhi, ka kpahi nuu, ka la. Di zaa daa niŋ mi, ka di videos beni. Di zuɣu ti ni nya ka yɛtɔɣa maa che shɛm maa, mam mi ŋun daa kana ti bo ma vuri,
n-ʒini tamali radio ni, Gbaai ma zilima, gbaai ma zilima, gbaai ma zilima, ka ti ka bi ti kooli ba, ka man daa kooli ba.
N-yɛli ya n-nya zaɣa ka zaŋdi yɛri shɛm, ni o booni a competition ni a guuri mi. Maya ah Mani tiri ma bin shiri chuu kuli chuu naa yiɣi Ka ni o tim title ka ti chaŋ Ŋun lan valiza luɣu ka title
Maya ah Ka a ka title ka yi ni ti cham competition Ni to ni baŋ ni doo nya ni ma gba tim title Ma ok fine ni lihi ma ma niŋ simple pam a ni to gbaai zaŋli design in the store Ka n sabi m ma ka o ŋmaagi o mi gba sabi bɛ yoli.
O sabila store maa ŋun title kam di kum bimbila a nyɛ low rise zala bimbila so di mini spark ti kpala why why le polo oh yes o yɛn tila title ka dol film maa ka ti chɛ different kɔna okay so title maa daa nyɛla ma ti ti kuɣu store maa sɔŋ na ka nyɛla bi yoli stockholm cha a sani o Di too ka ti kpuɣi bɛri mii gam bɛ puuni, di zaa ti daa nyɛli. Di gani, bɛ daa ku tooi sabi amma ka bɛ yɛli m ma value ni nyɛ shɛm biɛhigu puuni. That was what we decided the whole point. M ma maa puuni three sins ka n chɛ ka m ma ŋmaai because m ma ni sali maa mini m boli competition maa ka paɣa so ni yɛn zaŋ ŋmaai li maa ka boli competition maa ti to zaŋmi m ma maa lihi m ma maa play la three roles ka chɛ m ma maa ti ma ka n act the whole story maa n yɛli m ma maa yɛtɔɣa throughout
to cham ti kpuɣi di

A nya li? To, to kaman ya kpe fine, salo maa ni mi ni yi pun, eh, movie competition pun nyɛmi yaa, yi, yi chaŋ first, yi ya chaŋ a second. Yeah. Okay, tim ma ta, ti naai, call maa puuni daa yoli, ni ya ni zahimala evidence, ka Yeah. ni tooi provide li. Yeah. Ti naai, a ni ti ma title la fiin, Fiin, okay. ka n ʒini taba radio, ti, ti ŋmaai fim ŋɔ naai ka Basiiru Ŋun kuli gba pali zaa ti ma ni ti ma title. title. O ni ti ma title, to n fail ya. Okay. Ti ni naai ka di nya o, ka o kɔŋ ma title tibu.
tima title ŋɔ ni gom title ni ko gba bo title ni zo ŋun piila baŋla n ya and I'm quoting it Zaa FM Isa San bini ni ko daa yɛli ka the next morning ka nyɛba blog li mɛ fine jinjaa bee o to yɛn piila biyɛriga Di saa di doli doli taba. Di doli taba yin yaa mini yɛrilim maa. Good.
Ka m pii bi na yɛriga. Ma gbaŋ laa yin yaa ka mi pii na yɛriga. Wow hali di taali. A yɛn lan chɛ ti ŋmali tab shɛm ŋɔ? Ah! Ka ti n maani shili ka o maani shili.

ni bia ŋun dam tia din nyɛ wayaa o zuɣu yɛn jiɣisimi di zuɣu a bi yihi gbaŋ a yaana bi n yɛn mina a ku tooi chɛ ka a ku tooi niŋ bom taati la because I respect him fans pam ka n boli taati maa ka yina ti ŋmaali zuŋo ŋun boli battlefield maa maa n bɛ battlefield maa puuni

o movie maa di bi chaŋ di di di nyɛla. Like n ŋɔ yaa mo maybe o ni tooi decide ka maa yaa yi mali competition like yi yɛn ŋmaai la gbaŋlaa n yaa mini na yariga yes whilst maybe nyini naa ga a na yariga maybe o na bɛla on set bee o na niŋdila binshɛɣu fine din tooi nyɛ laa so maybe

ko tiŋ nyɛbu zaa ah wala fine to tiŋ maa bin ma o zaŋla plastic chair zali kom ni ka so paɣaba mini kurili yinko daa so maa ka kpuɣi buɣi tahi cross cross o nyaanga hali di zaɣ gaŋ daa yina filim maa ni ka kom ni ko daa siɣi mi yɛla naawuni zuɣu eh, kom ni fine

and every action kam ni daa niŋ m ma poster puuni daa bela film maa ni good di zuɣu hali na yɛliga ni yɛli ni jɛsiri ŋɔ ma ni appear shɛb ŋɔ I am nyamila laa in that particular movie do you get it a ni understand ya
ka di nyɛla yoo yaa chaɣi bipuɣin so nuu gbubi kom ŋɔ ni ŋɔ kom maa buyi ka di yaa kanna maa tankpaŋ puta ya ʒimi daa start Ka a yihi o di ni. Ka a yihi o di puuni ka o kana tambiɛɣu ni. Ka a yihi o di puuni ka m boli Basiidu tambiɛɣu ka o gba yina labiri. Daa bi nya ka di mali yɛltɔɣ yiŋga m-bala bikos yaa di pa shɛli ʒim ŋun daa be o ni maa ka maa mi ʒim ŋɔ di attractiri attention bee di be ka o jɛni o nya so ka kɔri tambiɛɣu ŋɔ ni o nyahi li.

Competition maa sɔŋdimi yaa di chemi ka salo pam din neeri di polo but man mini o diri ŋɔ di pala competition ɔ dii nyɛli o zilima n zooi ni mali a mi understand man o nyin kpeesi ni mali n galisi a get ya so ka fo a from 2014 man niŋ suɣilo yuui saa ŋɔ ka n garigiri o maa ti ni o ʒin pɔri

Ti ti n nya ni ka a yiindi yila, ti ti n nya ka a zaŋ marafa ni ka bi kari doli a ni ka di nyɛla no concept so ni ni bi kariti a la tiŋ puuni. Bɛ so of na chaŋ ti kpe niriba yuli ka bi faai bahi maa ni ka a zaŋ bipuɣinsi maa kabiri kpɛri mɔɣili ni. Don so maa
o bi stidiri Dagbaŋ viɛnyɛla maa.
A nya Dagbaŋ puli ni, Dagbaŋ kali puuni so mini so daa yɛn va shee bi lirita mɔɣu ni.

lala n pun nyɛli mm. din pili shɛm bali dagbani ni ni staati shɛm so tuma o yɛli india india to india ban zaɣ baŋla o de ta bi tiɛn zabisara a nyɛ ka niriba piɛba niŋ sunsuuni ka ba bɛ a bi nyɛrili so dagbani li mi a bi so ni mali gadama ni taba ki yɛn va yɛn wula taba ni o shɛpo yɛn liri taba so o observe mi ka maa ni daa ficho yasmin puuni yasmin puuni sin shɛli bɛ ni ka o kana ti ti de kpɛm paɣa yɛla ni Ka n koori m bohi o ka o doli yɛri patipati, ka n yɛli o wum o ni be luɣ'shɛli polo maa, ka o wum a, ka n yɛli o din ŋɔna ti paai n tab yaɣa ka zaŋ kpe tab ni. Dagbanli tim ni bɛ ka ti zabi bidibisi ni kpɛri tab ni shɛm bala. Di zuɣu ka bɛ yɛli a ni bi bie ka tooi kpee naba tiɛŋ ni bɛ o to lala zuɣu ka lala ŋahili maa kana. Do you get the fact? Di zuɣu mam niŋ la binyɛra maa tamdi Dagbanli kalinli zuɣu Amaa mi niŋ li piriga ta. Dabiɛm zoli n zabiri zabiri tam puuni ni bi guuga. Alright eh ta ti ʒii maa niŋ nyaɣisim but ehm ti ni ʒiya saha shɛli ŋɔ eh n je ni ti di lan zaŋ eh Bashiru yɛltɔɣa pam eh because eh program ŋɔ ti ʒini mi ni ti yɛli. n na yɛrigi pirimiya yɛtɔɣa, that is the main agenda, ŋɔ maa kuli nyɛla ʒiɛhi kpɛna ka di ʒiɛhi kpɛna ka o yɛli ni dee o bee n chɛli ka di chaŋ ni o ni saɣisi Basiiru zali o zaashee. But before ka ti tuɣi Agbani ʒiya maa din niŋ a nyaɣisim bee a ni sɔhira ka mali kuri ni a nyɛ na yɛrigi ti ni yɛri sinii shɛli yɛtɔɣa ŋɔ maa 5th September Pikona Gardens dundɔŋ ni 50 Ghana cedis ko ka a daa yɛn yo. ka chɛ ent eh, there is a table reservation for a family pack bee a friends of five or four ka yi deei li ka ʒi ni maa ni ka di mali jilima m mali bin ŋubira mini bin nura ka sinii maa chana di zuɣu eh m bee niŋ a bɛm en chɛmi ka a nɔhim bee ka a lam sinii shɛli yɛltɔɣa ti ni yɛri a maa bela di tiri la ka ti labina ti tɔhi.
Gbuɣinli zuu, yɛ nama zuu, su zaalan zuu. Kpara kpara da wuri man sayin. Bɛ boona la na tɔɣu, amaa man boona la na yɛriga. Mi ka a ti pirim koko sali zuɣu n zaŋ ma n gbaa ka niriba sa zani ka a yuli kani. N ka yaa ŋuni n lori o babi. n yaɣi muso deegi ba gbaribu ʒiya ka n kana ti yɛn ʒi kpɛŋɔ ni n diri saɣim ka di ti ŋmani buu. Zaŋ ŋmarisi laɣim ka o ku ŋmani goli. Ha! Doo buta nuu!
Naa Salmani, di pa nyini, na ŋuni n-yɛn chaŋ tɔbu?

That is a marvelous presentation from uh, eh, Anam's Royal Production, produced and directed by Abdel Fattah Momoune, uh, eh, director Salman. Eh, o da wuri maa ni ka nye lala visuals ŋɔ maa zaa maa. For now, uh, yeya nim pii yaɣali 5 September Nir kam ŋun daa da tikit 50 cedi bee table reservation n-nyɛli, ka yuli sinii ŋɔ ka di bi niŋ a ni bɔri shɛm. Nyin ku kana kɔna shɛli a yiri ma n-ʒi n ŋɔ ni bɔ alaɣiri ta. Ni na nyɛ so ni na nyɛ trailer maa shɛm maa ŋuna ni tooi ni tooi zaŋ li set a beat n gba na n-tooi zaŋ li ŋmali a maa. So Director, ni nyɛ fl eh tɔ flyer n-kuli trailer maa. eh, marvelous presentation ni na nyɛli shɛm ŋɔ di ti nyɛ yaa niŋ tilaafia ni ti chaŋ ka filim maa ti bi ŋmɛ No, ma na ʒimi la. bɛ ka filim maa ti niŋ ŋɔ ŋɔ to director bɔri ni like ti ni wum nyaɣisim shɛli ŋɔ maa sinii maa puuni kama a favourite part shɛli a ni tooi ku yɛli this is my favourite part kam bɔri ni a ti pirim di zuɣu ka a ti yulli n yɛla kama ya You see, sin shɛŋa ka n lihira.

So a yɛn sitɔri din linki la taba ka o di nyɛla into fusel yim na as an introduction character process yambu you get it ah.
wa piɛla tiŋ maa ni tin shee ban kuli dee o sab chips maa tinkpa so ma bi pupo ban dii mi doya ni sɔri nan kpɛna amaa man ni din naa maa man chɛmi kam paɣaba ni bihi kam gɔri kpɛri tinsi maa gɔbi zaɣi lo kam bi deela ya di zuɣu kpɛla yɛrigi mini paɣa paɣa yɛrisi man mini paɣa ni bia maa zaa ninvuɣu tula n nyɛba bi so bi diɛmda

kpɛ moɣali baana nimaani ka o ŋmaligi yulli ka di nyɛligi to a yɛn wum yaɣasim shee ni o ni chaŋ paai tɔbu tuhibu maa sani nimaani ka a yɛn baŋdi bipuɣunbili maa yɛm tɔri ka n ku dizaani o zali ka o akti lala paati maa tiŋa and ko sin shɛli ni ku yɛn yɛli yɛltɔɣa ka niraba andastandi story maa nyɛli saha shɛli kpalim kpaa ni tim tuma maa kana ni o kana ti yɛma ni niŋ shili ka bi chaŋ ti kpɛ tabi ni baŋdi doo nyɛma ka ŋun ya nimaani ka ti soŋ ŋaha eh? Hmm. ka a yɛn yulli ka bi yura ka yɔhi bee wɔchi ka bi duri salo anasaani a kamani ŋmahinli hmm. n yɛn salo maa ni n yɛli ti nabihi ban doli eh, lala na so ŋun gba kilimi ba sɔŋ nimaani maa as yɛ piɛri tuhili toondana din nyɛ gbuɣinli

ka bɔri ni a nya nam nyaɣisim, nam darija, nam dimaŋa ni nam yuli ni di yaa shɛhi kpe na ti yɛn na yɛriga tin chaŋ shɛm because kali maa ti display di puuni, nam maa ti yihili na polo, Dagbanli maa ti yihili na ka tom chɛ ka a yɛn baŋ ni kaman ti yaannim daa tum tuma zali ti ka di bi sibisindi ti sɔɣili. Yes. Alright, eh, Director, n ku bɔri mi ti saha maa bi lan galisi. Eh, characters be film maa puuni. Of course, of course.
Ŋun ni ŋuni

ba yaa yaɣili la yeah. eh, man Salman pum nyɛla o Salman ni daa akti kali duu la mali eh, hali ni patriot maa ti yaa ti laa record maa ti ni settle maa so gabi nim maa ti ni bala maa am yaa understand so so ni bila ko kuma kula ko pusu aba di gba ni chihira eh so eh o biɛri puuni yɛla to habla biɛri puuni ŋuni o mini naa Salman yɛla mbil tabsi yɛ ko mi gba wuhi yaa wuhi tim sizina nim maa ni o kɔbli ni ka shɛli ku saɣi

Ti Dagbanli maa ni zooi puuni a mi ni Temsa Kugli be di puuni. Wow, yes, Sako Elia. Yes, o be di puuni. N presentiri Dagbanli maa ka di mi. Ti kana ti ni bɔri ni kali maa tum tuma ka di yi polo maa zuɣu ehm ti mali zaɣ'yina gumbihi ni zaɣ'yina o mi kali yɛltɔɣa pam ka ŋun pun bela nam maa puuni. Yes, so o be film maa puuni ka wuhiri yaa pam and of course ti zaa ha mi

Paul gama naa ka ti kpalim booni o mi musulisi daa diini baŋsim be o sani kali maa daa yɛtɔɣa be o sani so ashi Jumaye ba m-bala ka ba lee gbubi musulinsi di zuɣu Jumaye zaŋla musulinsi kpɛrina nayili maa ka Naawuni ni turi shɛm ŋɔ din nani
maa mi kaman tinim a ti wum salimaan tinim valibu paɣa pam bicos paɣa ʒirila biɛhigu maa yaɣa yini n-yɛrila saha shɛli kam paɣa ko n-deei Naawuni tumtumda tumtumsi zaɣ yinga tumda bɛ ni nam ti yɛm Adam mini ti paɣaba bɛ bi lahi nam so Paɣa n dɔɣi ŋun kam kpalim di zuɣu man value paɣaba pam biɛhigu puuni di zuɣu Asia Juma n play la role shɛli in that particular movie ka lahi ʒi dalahi tim mina naai bɔŋɔ a nini bɛ ka wula eh paɣa mali la nuu timbu a biɛhigu puuni ŋuni n su a influence so di zuɣu naa maa yɛrimi ni o yɛlli kam zaa ha

Director ti o closing remarks eh nyɛ ŋun yuuni ŋɔ tiyɛn ka a share ka like because eh a ni bɔri ni salima n yɛli yɛtɔɣa shɛli pam maa ti ni labina di zuɣu kpɛm ŋɔ but for now eh o ni yɛli ma shɛm ka ti ʒini ni o bɔri ni o niŋ forecast o bɔri ni ti yɛli na yɛrigi yɛtɔɣa after premier maa ni dini ka kpɛmi wuragaya ka kpɛŋ yɛn laɣim luɣi yinga ni di saha o yi ʒi kpɛ yɛra yi ban bɛ sambani ŋɔ yi yɛn diri o la shɛhira domin Yi gba nya o ni daa niŋ shɛli ni o bɛn yɛli ya o ni tooi niŋ shɛli ni o bɔri mi ni ka ti di shɛhira Pihikɔna Gardens ka o labina ni ti ti disikaasi Bashiru nim yɛltɔɣa ka disikaasi Nayariga yɛltɔɣa di maa ni ka o yɛn yɛrim ka o yɛli o ni yɛn yɛli shɛli saha ka a gba ʒiya ka yɛli a yes sali maa ni yɛri shɛli ŋɔ yɛlima ŋɔ ka o yɛri maa Torizo Director a final yɛltɔɣa mini last ka ti Well, tɛha ni ka o yɛn zaŋ chɛri chɛbisi salo nyami ni kadama di.

Ti ni yɛri ninvuɣ yɛrilim maa, movie kam puuni ni mi ninvuɣ yɛrilim shɛli ka bɛ ni tiɣili bɛn zuɣu n yɛri ba ni di ʒibu tɔha m be nayɛrigi puuni. Ni acti filim ka kul nam sinii kam puuni shɛm n yɛri ba ni di ʒibu tɔha m be nayɛrigi puuni ka so n ku tooi yɛli li pahila ban nimbɛha yiŋɔ n nya. Di zuɣu n appealiri li tiri fan kam nagbaya ŋa, paɣa n-nyɛ a bee doo n-nyɛ a, bia n-nyɛ a bee ninkurigu n-nyɛ a, N niŋla sinii ŋɔ tiɣi ya kamani zuɣu ka n niŋdi li. Di zuɣu di niŋ ma nyaɣisim pam ni dabisili maa paai ka bɛ daa laɣim na chisimam ti nyɛ nayariga ni chaŋ shɛm because di bi tam kalinli zuɣu ban yɛlim ma amaa n assure ya la bɛ zaɣiyino kam I am assuring them ŋun ti lihi film maa ka bi nyɛli ŋun yɛli ma ni boo naɣiri tooi bahi m mimi ni kaman nir kam ŋun kpɛna ti ʒini film maa puuni hali n yi observe mi hali ti nyɛ so ka o gbubi o phone

Hal A m ma naŋgbankpeeni ban daa je ma ni ma buku lu bɔri na bi yɛli yɛtɔɣ bɛla yɛli ya ni one thing am good at is I keep the audience. Laa n yɛli. Lala o ni muvi. A gbib ba. N gbibla audience ba. O nini kul kpa TV maa shee o daa kul lihi hal ti nahi. So am used to that. So di zuɣu zuɣu maa ni tum ma tuun shɛli maa o spark ma mi. Answer the o mi spark bu Tommy.

Ka lala mi ʒila o, ka o ni pahi suɣulo ni o ŋmaai, ka m-pahi suɣulo, ka di ti pali yo karo. Ka o yɛli ma ka di ŋmanimi pa niŋ muuvi maa, ka m bi mi saha shɛli o ni chaŋ location. Ashe o bi niŋ. Di zuɣu maa respect n fans pam.
N tibigi n fans pam, bɛ garima baŋsim, ka garima jilima, Naawuni larigi ba jilima, ka ti ba yuli, ka nyɛ, ka bɛ tom nyɛ ninvuɣ kara. Therefore n ku tooi ŋma ba ʒiri, n ku tooi yɛli ba yɛtɔɣa ka yiɣisi li. N ku tooi boli title ti ba ka yiɣisi li.

Pii Corner Gardens, a daa kana 50 cedis kɔŋko ka a yɛn yo, a mi lahi be luɣili kam. Di yɛn chɛ ka a ti kana dundoli maa ni ka di ka kpaɣa kpaɣa. A ku kooi namba shɛŋa din paya ŋɔ maa. Ti nyɛla ban yɛn zaŋ tikis maa na ti ti a ka a ti kana dundoli maa ni ka di ka kpaɣa kpaɣa. N na yɛligi official premier ka ti zaŋ ni ti zaŋ ti a ŋɔ maa. Abdulbasir Kwechire, Akuɣulana as always. Yusif Abutursu ŋun nyɛm producer eh min Salmanu bee Naa Salmanu pɔhim yuui tab ŋɔ maa eh as ti chana anything trending ti min o ni lahi labina kpe ŋɔ ti zaŋ tin ya. Peace out.
Gbuɣinli zuu, jahannama zuu. su zaa lan zuui. Kpara kpara da wuri ma n sayin. Bɛ booni la nam tɔɣu. Amaa man booni la nam yɛriga. Miri ka a ti pirim koko salli zuɣu n gbaŋ man gbaa ka nyuri bi sa zani ka a yuli kani. N ka yaa ŋuni n lori o ba bia. N yaɣiya ni so deegi n ba gbaligu ʒiya, ka n kana ti yɛn ʒi kpɛŋɔ nini diri saɣim ka di ti maligu. Saŋmarisi laɣim kuɣu ku ŋmahin goli.
Naa! Daa manta ni o!
Naa Salima ni di pa n yini, na ŋuni n yɛn chaŋ tɔbu?